Riba e dia di Yahwe, e seshon ku nos a prepará pa bo, Importante e tópiko di Yahwe. Nos ta kombersando ku señora Sheila Alberto. Bo sa, nos ta kombersá off air anto, mi ta en ó di tur lokual ku bo standa hasi, Sheila. Importante ta pa nos hendenan sa ku en realidat bo stan trabou No ta unikamente bos di hubentut, bosnan tin diferente taki, tin diferente plataforma ku ta forma e totalidat di bos di hubentut. Awo mi por unikamente imaginá mi e kuantiosidat di trabou ku bo tin, Sheila ta Increibel pasobra ora cu m'a kere cu bo ta directora di Kibrando Gritonan Silencioso so bo di cu mi no no no tin asina tanto mas. Sheila bon bini den nos podcast. Si, danki na invita nos. Mi ta papia di nos pasobra ose ca nos ta un team ta tra. Mi solo no por hasi tur e trabou cu nan ta realmente ta un team na Fundacion Bos Hubentud. Nos fundacion ta consisti di diferente proyecto Anto un di e proyektonan hopi konosí pa Kòrsou ta Brigada di Seguridat i Formashon, ku awendia a bira independiente. Nan no ta kai bou di Fundashon Boso Benut mas, pero nan ta kai bou di Youth in Development. Nos ta hopi orguyoso ku awendia tin un yu a bira independiente, para riba su mes. Berosina nos tin tambe Jeugdparlament. Fundacion Bosch Juventud hopi aña a forma hobennan den e parti di Jeugdparlament. Pero un di e proyectonan cu practicamente tur hende conoce ta bisa No Core Bay, cu ta cu ta cay bou di KGS, Kibrando e Gritonan Silencioso, cu ta un proyecto cu den momentonan aki nos tin ongeveer dieseis aña. ta hasi den skolnan di Kòrsou i den komunidat. Splika mi di Kibrando Gritonan Silensioso. Kon e ta funkshoná? Kon e proyekto ei ta funkshoná? Ki alkanse e tin na unda e ta penetrá zeg maar na skol so, den famianan, Den kasnan di bario, den sentronan di bario, klupnan sosial, kon bo sta hink esaki den otro? Bon, na promé lugá, ora nos tende Fundashon Bos Hubentut, e liña kòrá ta hóben, mucha i hóben. Ke men nos prioridat ta eduká. hende yòn, mucha, anto esei nos ta kuminsá for di sero aña pa bo eduká e mucha. Banda di dje si bo ke yuda e mucha bo mester eduká su mayornan, esei ta outomátikamente. Si bo ke sigui yuda e mucha bo mester educa docente pasobra e docente ta mira e mucha practicamente tur dia mas ora cu su mayornan mes tambe kimen bo ta educa tur hende rondor di e mucha pero nos boos hopi bia tambe a ta forma como e boos di presion e boos cu ke mira cambio e boos cu. No ta aseptá sierto kosnan ku ta tuma lugá ku mucha. Anto ya, nos pa hopi aña kaba nos ta bon konosí den e vèlt ku nos ta grupo di preshon. Eksaktemente. I ta p'esei mi a invitá bo awé, Sheila. Bosnan tin un sierto outoridat i bosnan ta pone preshon pa Tin cambio den procesonan tambe. Sheila, um, e tópico di awe, manera cu nos a papia of air un rato, um, bon, esnan cu ta mirando na cas, lo cual cu Sheila caba di splica ta mas o menos tur e entidadnan cu ta cai bou di Bos di Hubentud. Awe nos ta para keto na un di nan. Un trabou sumamente importante cu e plataforma tin y e proyecto en particular kibrando gritonan silencioso. Sheila, Casi mi no por kere e casonan cu mi ta lesa den corant. E ta haci mi curason doló, e ta hinca un cierto ansha y preocupacion, e ta pone mi rabia, e ta pone mi cuestiona gobierno y tambe cierto plataformanan manera di bos ta mes as in dicon no ta haci mas anto ta pesey ma invita Sheila awe kibrando gritonan silencioso poco dia mi ta lesa den corant mi ta cita ta ta detene pa saca su mes yu na estado caso sex cu menor den proforma. Ta ti por absolve di inmoralidad ta haya mas di shete mil fluri na daño di perhuicio mi por a kere mi mes kico mi ta lesando. Despues mi ta tende opa ta mishi cu nieta. Sheila, unda nos ta cuminsa cu tur e cosnan ki? Bon, na primer lugar ami mes ta kere cu door di educa e proceso di educa bo ta trece cambio den mentalidad. Antes ora nos a cuminsa cu kibrando gritonan silencioso bao di e proyecto Bisa No Core Bai cu ta drenta tur school di Corsou, pasobra mi ke bisa cu hopi orguyo cu shete schoolbestuur a firma un acuerdo di cooperacion. Esey ta nifica cu nos tin e libertad pa drenta tur school. di Kòrsou ku ta kai bou di e shete schoolbestuurnan di mas grandi. Esei ta algu ku den historia esaki no a pasa den pasado. Kimes nos komo organisashon ta gradisido na e schoolbestuurnan i e pa e biaha aki kimes mart ku a pasa, Aña pasá nos a firma sinku aña mas di e tramentu huntu riba e tereno di prevenshon di abuso i abuso seksual. Tur loke ku ta bin den korant ami mes ta kere ta un resultado. di e trabounan así. Ora bo eduká hende, hende ta kuminsá papia. Promé, si bo no edukéle, e tin miedu. E agresor ta bisele, Ta bo mes falta. E agresor ta bisele, Ya, pero bo mes gusta tòg? Oupa òf tata si'e pasobra ta bo mes ta kana sunú den kas òf den bo pènti. Ta bo falta ku opa a sinti e kosnan ku opa sinti òf ku tata sinti òf ku padrastro sinti. Ke men semper esun ku ta bira e kulpabel ta e mucha. E mucha ta inosente. E no sa. Kende bo ta pone miedu den dje, bo ta hinka temor den dje, bo ta pone ku e ta sera su boka, e ta keda ketu, pasobra outomatikamente e hende ku ta hasi daño ta bisa, Niun hende no ta bai kere bo. Anto, sorry, pero chikitinnan ta inosente. Unda nos ta yega, kisas esaki ta for di bo field, pero keda pendiente, aki rato nos tin e angulo di Ministerio Públiko tambe i e angulo di sikólogo Gisela Thoms Jansen, pero mi ta hasi Sheila tòg e pregunta aki.

E por haña prikkel, pero e sa kon deal ku su su emoshonnan, e no ta mishi, e ta laga nos bisa e por ta ora e sinti algu e ta bai pone su atenshon riba algu otro, pero e no a yega nunka na mishi ku un menor di edat. Esei ta pedo. Bo por tin pedo Homber cu mayoria bia ta bin dilanti den tur investigacion bo por bay busquele, pero ta existi peido muhe tambe. Awor, na Corsou nos a yega di haya hende muhe como peido si. Ta tin caso caminda un famia a bay afo laga un nana wak e yunan y a resulta cu e nana a tabata haci actonan sexual cu un mucha di tres aña cu un mucha di cuater aña. Ya, e nana a wòrdu detené i si ta bon deportá for di Kòrsou, pasobra e no tabata di Kòrsou, e no tabata yu di Kòrsou. Ke mèn e ta eksistí, ku por ta e ta bin dilanti hopi? No. Anto riba bo ta bai haña mas tantu loke ku ta e hende hòmber ta bin dilanti. Ku ta e pedoseksual. Ku ta e pedoseksual. E pedoseksual ta hasi e aktonan seksual ku un mucha. Anto akto aktonan seksual no no no ta para ketu solamente na penetrashon, pero un akto seksual ta pone un mucha chupa bo peno por ehèmpel, ta un akto seksual. Sinta mishi ku e mucha rònt su kurpa, hinka man den su vágina, mishi na su pechu, pone sunchi, ta aktonan seksual. Pero laga un mucha wak pornografia. Ya. Tambe ta un acto sexual cu ta castigabel. Ke men si abo cu un menor ta sinta, anto bo ta sinta gezellig asina aki ta wak pornografia na riba social media of television, esaki ta nifica cu ta un acto castigabel. Ya. Si e mucha bay school bay bisa, esey ta nifica cu. por hasi algu over di esaki. Sheila, Bo ta sinti ku Zayden Polici ta hasi nan trabou manera mester ta? Mi mester ta hopi kouteloso pasobra mi ke bisa masha sinsero, mi ta un hende ku ta bisa e kos na manera e ta, anto tur hende sa ku ta asina. Nos ta traha ku Jeugd en Zaydenzaken ku ta e. Unit spesialmente ku ta atendé ku abuso i abuso seksual di menor. No ta tur kos ta bai manera nos ta deseá i manera nos ke, i nos mester kere ku gobièrnu, Minister di Hustisia mester bai dediká hopi mas na e unit aki, pasobra nos. Por ta ta pone atencion. Pero esnan cu tin tiki funcionario of tiki funcionario trahando den e departamento of no tin atencion pasobra ta dedica tur e funcionarionan na, mi no mi ta djis bisa, resolve otro casonan di atraco of ya ta esey den politie, ta esey ta locual cu nan tin di haci, nan tin nada otro di haci. Ami mes ta kere cu casonan di zedenzaken ta. Hopi. Ya, nan ta bisa riba kada tres hende muhé un a bira víktima di abuso seksual. Riba kada sinku mucha hòmber un a bira víktima di abuso seksual den un komunidat. Esei ta nifiká ku e kasonan di abuso ta bin asina tantu dilanti ku ami mes ta kere ku nos no tin un unit totalmente prepará pa atendé ku kasonan di abuso di menor di edat. Anto, sòri, anto hopi ta pasa bai, hopi ta keda sin wòrdu atendé, ya òf ta dura demasiado largu. Esun di e tata, por ehèmpel, a dura mas ku nuebe luna promé ku e a detené e agresor. Den nuebe luna pasá e aangifte a wòrdu duná. Awor bèrdat, ora bo ta papia ku e funshonarionan den Zeiden, nan ta bisa, Tende, pero ya, ta tiki hende ta traha akiná nan? Aki nan tin ongeveer sinku, seis hende kuminsá a sigui en kaso. Kasonan di abuso seksual ta kasonan masha pisá mes pa hende su mente. Kiman un otro kos ku ami no ta komprondé, kon bin un hende ta traha años, Año aden i año afó den mes un situashon, paso ta yega un ora ku bo sintimentunan ta wòrdu pone un banda. Ken ta atendé ku abo ku ta traha tur dia ku e tipo di kasonan aki? Ya ke men, nos tin kosnan ku nos ta hopi krítiko riba dje. Un otro punto, por ehèmpel, bo tin un dòkter ku ta un dòkter ku mester atendé. Ora tin un nan ta bira Zeidel de Ligt. E dòkter aki ta hende hòmber, pero mayoria hende ku ta pasa den abuso seksual ku ta bin dilanti ta mucha muhé. Bo ta. Enta bai. Enta bai. Enke konta. E no por habri su mes. Pa duna e experiencia te pa por duna e aangifte. Exactamente. Den nos, den nos loke cu nos a busca y pasa, nos a papia, por ehempel, cu Dokter Moses, cu ta un dokter cu a traha na dokter di polis y ta un dokter forensico. Pero ta e unico dokter forensico tambe, pasobra e dokter awor aki den funcion no ta un dokter forensico. Sheila, Mi ke djis rewind djis un kreencia asina. Dikon e kasonan a oumentá tantu asina òf ta nos ta tendiendo ku mas frekuensia di nan? Pasobra einan mi ke yega na ròl di medionan di komunikashon. Internashonalmente, por ehèmpel, no? Bo ta mira ariba, si bo usa online medium pa pa kosnan positiv, sègmà, bo ta mira kon, Asta riba billboards nan ta pone, nan ta exponé e pedosexualnan pa hende bisa, ey, e hende aki a haci un hecho castigabel, tene cuenta cu ne. Internacionalmente tin astra un registro di tanto pedo y tambe pedosexual. Awor, dicon e casonan a aumenta? Nos ta tendiendo nan awoki cu mas frecuencia e rol di medionan di comunicacion den alerta nos comunidad di con nos ta keda tapa cara dje hendenan aki. Sheila, Sorry, mi tin asina tanto pregunta. Kico ta boso opinion como plataforma di esaki? Bon, e prome parti ta dicon awor tin asina tanto caso? No, ta tin caso semper. Semper. Cuanto caso pa aña, mas o menos? Esaki. Esaki ta hopi difísil pa bisa, pasobra bo ta papiando solamente ku bos hubentut na e momentunan aki. Kibera mi ta kere lo ta hopi bon pa wak e plataforma den su totalidat, pasobra bos hubentut na promé lugá ta traha riba prevenshon, e no ta traha riba e parti di nazòrg. Ta ora nazòrg ta. Mi ke bisa faya, pero faya. Na e momento ei bos ta sali i duna e yudansa na e víktima, anto ora e víktima no haña lugá di kana, tambe nos ta duna e yudansa na e víktima. Kiman si bo a bai polis, i bo no haña un bon respuesta, òf bo ta sinti ku lunas a pasa, simannan a pasa, aña a pasa, bo mester tòk na porta di bo hubentut. For di dos mil diesshete te ku binti binti unu en total tabata tin shen sinkuenta i kuater kaso ku a ser tratá den korte. Se no ta nifiká ku ta shen sinkuenta i kuater kaso òf shen sinkuenta i kuater denunsia so a haña, pero shen sinkuenta i kuater bia E fiskal huntu ku e tim por a prueba ku tabata tin prueba sufisiente ku e persona aki a hasi su mes kulpabel na algu ku ta kontra di lei. Nos ta e grupo di preshon. Nos ta traha na prevenshon pasobra nos ta kere den prevenshon. Dikon awendia mas kaso? Ami ta casi tuma e parti ey pa nos pasobra nos no a stop nunca di drenta school. Nos no a stop nunca di papia over di e hecho di abuso sexual. Nos semper a keda duna atencion na e topico aki. Un par di aña pasá tabata tin e kasonan kaminda víktimanan di iglesia, ya. Kaminda tabata tin na Kòrsou mes kasonan espantoso ku a tuma lugá. Di OB, por ehèmpel, tabata un di e kasonan. Resien tabata tin kaso di e meneer Naar, ku tambe tabata pertenesé na un iglesia i ku vários mucha ku tabata bishitá e iglesia den kor a bira víktima di e manera aki ku tambe a haña ongeveer un nuebe aña di kastigu. Men, anto si nos bai un tiki mas patras, nos ta haña e parti di iglesia katóliko rònt mundu a bin un sheiky na Hulanda, na Merka, wak ora bo ta traha riba e topikonan aki, anto bo ta hopi kritiko riba e proseso, hende, eksaktamente, hende no ta tuma ku bo ta defendé esun di mas débil, nan ta sinti ku bo ta kritiká e proseso. Ya, pero mi ta kere mas yega di papi, a, anto. No, eigenlijk, bo no ta criticando e hende of e functionario, bo ta criticando juist e proceso. E proceso. Ta, e proceso bo ta criticando. Si, e proceso. Anto eigenlijk bo no ta critica e proceso, bo ta trece concientisacion den e proceso. Pasobra si nos tur keda ketu, esei ta nifica cu. Ya. Nada ta pasa no. Nada, no ta bai tin cambio. Tur caminda cu ta tin cambio, ta pasobra ta tin hende consciente cu e proceso aki mester di atencion. Y no esey so, tur caminda cu ta tin cambio, tabata tin un hende cu tabata disruptive, cu a grita, un hende cu a. Pone preshon pa e kos tuma lugá manera ku bosnan ta hasiendo. E ròl di medionan di komunikashon, Sheila? Mi a komentá esaki ku un di nos produsersnan, e ta bisa mi, sí, Ruvet, ta blur, por ehèmpel, e akusado den korant paso e no a wòrdu hañá kulpabel ainda. Oke, mi por komprondé esei. Pero un registro, por ehèmpel, Nos ta hopi leu komo komunidat pa aseptá algu asina, Sheila? Mi ta kere mas i mas nos ta mas konsiente ku abuso seksual, negligensha di mucha ta hasi daño, ya. Pasobra nos ta papia di abuso seksual pero tin bia abuso seksual ta bini den kombinashon ku mas kos. Violensha doméstiko. i abuso seksual por tin komunikashon, por tin un len ku otro. Ya. Negligensha di mucha ku abuso seksual por tin un len ku otro. Bon, abuso físiko di e mucha mes ku abuso seksual por tin un len ku otro. Kema tin diferente aspektonan ku por tin un len ku otro. Si nos bai riba e parti di medianan di komunikashon, ku medianan di komunikashon ta. duna mas atencion si. Juist. Antes. Mi tambe ta haña. Antes. Y, y, y mi tin cu sostene mi coleganan den prensa, mester sigui pone atencion riba dje, mester sigui paso prensa tambe por pone presion pa tin cambio den ley of den procesonan, Sheila. Bon, e parti ey ta un tiki menos, paso prensa ta saca wel Front page ta ta si algo robes pero e parti di ban cuestiona e proceso con largo e proceso ca dura ban papia cu famia di victima ban trece e concientisacion pa pa medionan di comunicacion tambe e ta bira un. I a laga mi amem un besèfing pa bisa, Hey, mi tambe por tin parti den e kambio ku mester tuma lugá. Sheila, mi ke papia un ratu di nos kustumbernan, no únikamente na Kòrsou, na Aruba, na Boneiru. Bin sinta seka tio. Bin sinta seka tanchi. Bin sinta seka padrino. Amigu di papa a bin bishitá. Ta yama tio pero e no ta tio, nos no sa for di cua palu tio a bin pero bin sin de ser ca tio. Comportacionnan, costumbernan cu nos ta lanta nos muchanan cune cu a resulta despues di años cu ta eynan ta inicia comportacionnan no desea y cu ta bay bira criminal tambe. Bon, e laga mi bisa asina aki. Bo tin e manera ku Ruvet ta trese dilanti, ta un manera, laga mi bisa, hopi bon spliká. Paso ayina nos bai bèk tambe. No ta tur bia un hende ku mishi ku mucha ta pedo. Un hende ku mishi ku mucha por ta un abusador di momento. El a haña un oportunidat. Algu a presentá ku. El a mira, ah, no tin niuena na cas, e mucha so ta na cas, esaki ta nifica cu un ganda a dale, ya, e ta bay ba su set sexual riba e mucha. E no ta un peido. E ta. Pedo seksual leu rei? No. Houn e momento ei. E por ta e momento ei, e ta un, a laga nos yama di un abusador, ya, ku ta disidí ku e, el a haña un oportunidat anto e ta probechá di un mucha. Ya. Sea komo un abusador. Un pedo. En cambio, ta haci e cos aki of pedosexual ta haci e cos aki regular, e tin un patronchi, e tin un manera di atende cune. Ok, nos bay back na e parti di husticia prome cu nos bin back na e bida di custumbernan. Hustisia ta bisa ei tin mas hende ku por ta a bira víktima, pasobra hopi bia ta bo palabra kontra di mi palabra. Awor, abuso seksual, bèrdat, semper e ta tuma lugá den dos. E ta den algu skondí. Nos a yega haña kaso así di opa ku ta abusá di dos ñeta pareu. Ke men. Un ta para wak, anto e otro ta wòrdu abusá i despues dependé ke e situashon ta, e otro ta yega na bèrt. Ki men, sí, ta por pasa ku bo tin dos mucha ku bo konta a mismo tiempo, pero mayoria be no ta asina. Ya, mayoria be ta. ta cu ta ta uno contra di e otro. E ta haci e mucha semper den un situacion hopi vervelu, vulnerabel. E manera cu por ta awor ta bay papia cu Nele pa e parti di interogacion cu e mucha ta bay pasa den dje. Ta un proceso basta vervelu, dificil pa e mucha. E trabou di Ministerio Públiko eingeluk ta ora ku un persona òf un mayor hasi un denunsia na polis. Den e kaso aki lo e hasi un denunsia na e tim di JZZ, Jeugd en Zedenzaken. Eina nan e tim ta tuma e denunsia dje persona. Nos tin un fiskal na Ministerio Públiko ku ta e fiskal ku ta atendé kasonan di violashon òf kasonan di menor. Nan tin estrecho comunicacion cu e fiscal aki y na momento cu un persona haci un denuncia, e ora ey e team ta contact e fiscal na moda cu nos por cuminsa e e investigacion. Dus Ministerio su Publico su trabou ta cuminsa specificamente ora cu un delito wordo comete cu bini un denuncia. E ora ei e team ta contact e fiscal, nos a haña tal denuncia y e vestigacion a start, anto e ora ei e trabao di Ministerio Publico ta sigui. E ta iba mi na un otro pregunta cu mi ta tin, paso hopi biaha no ta kere e mucha na prome instante. No ta kere, anto eri mi ta males un otro un caso cu ta despues di ora ya e mucha tin diesseis, diesshete aña, anto eri ta bisa, Luister, dies aña pasá e koki a pasa ku mi. M'a bin kontá bo niun ene kere tende. Mama no a kere mi pasobra e tempei mama tabata enamorá di e e padrastro. M'a bisa, mama di mi ta gaña. Ata mi a wok den korte ku diesocho aña pa mi bai bèk. Dies aña pasá, pa mi rebibá e momentu kos traumátiko, Sheila. Si un yu bin seka bo ku bisa bo ku tal i tal kos a pasa, tal hende a mishi ku mi, tal kos, hende a si tal i tal, ta importante pa semper kere bo yu. Maske lo ta lo ta despues ku a sa loke el a gaña, importante ta pa kere bo yu pasobra si bo no kere bo yu, e ta sintié di dos bia traishoná. Anto un mucha ku ta sintié traishoná, no keré dor di su mes hendenan di serka, ta lanta ku hopi deskonfiansa. Anto esei tambe ta tacha su su self-esteem ku ta abou kaba dor di abusu, esei ta tacha su self-esteem. Anto hopi abo ta mira e muchanan ta bai den nan mes, nan ta isolá nan mes, nan ta bai heridá nan mes. Dus ta hopi importante komo Adulto edukador pa bo kere e mucha òf e hóben komo mi sa bis'é. Por ta pa si mi mis konta ami òf e konta abo òf e konta un maestro na skol di e frou kere e mucha òf e hóben loke ta pasando. Anto bai wak huntu ku ne tum'é na serio. Hopi bia un mucha ta mi ta bisa, por ehèmpel mi ta tin un mucha ku a bin konta kinanan ku a bisa mi Lo konta mama. Mi ta bai buska, mi ta bai buska wak di kon lo konta mama. Mama ta onveilig of mama ta veilig. Pero hopi bia loke e ta un ròl ta pasobra nan a konta jufrou, anto nan ta bisa lo konta mama pasobra nan tin miedu di haña straf. Pero ora e ta importante yori ku mi ta yama mama pa bin na mi kantor of esun ku ta eduká pa konta kiko a pasa, ki ta e konsekuenshanan ora muchu a wòrdu abusá. Hopi bia di kon nan no ke konta, anto pa. E mucha a wòrdu ku bo ta bisa vrijgesteld van schuld pasobra e muchanan ta lanta ku bèrguwensa i sinti nan kulpabel ku ta nan mes fout. Bon, nos ta haya kasonan aki tur momentu. Tin hende ku no ke bai mas den e proseso, pero tin hende ku gewoon ke release. Nan ke haña e, pasobra tanten ku bo no papia ku niun hende, tanten ku niun hende bo no tin pas, tanten ku niun hende no a kere bo, esei ta nifiká ta bo Den un den un bòl será ku tantu tenshon i tantu miedu lo bo tin diferente problema ku hende ta bisa no en ta bon bo ta mira ei e tin problema tin hende ta riska bisa su kabes no ta bon tin momento ta hobennan ku a bira kriminal ku ta sera den na prizon ku nan tabata viktimanan di abuso seksual. Kuantu bia ora un hende kometé un akto bo ta bai wak kiko pasa kuné na chikitu? Mayoria be no. Mayoria be bo ta bo ta kondené pa e akto ku a pasa n'e momentunan ei. Ya. Ke men ta hopi kos ku eingelik nos mester bai siña den nos proseso di kon ta atendé ku víktima. Mi mes ta sinti cu falta diferente, diferente, como ta bisa, tools, herment, pa yuda victimanan manera mester ta. Pasobra no tur bia e sistema hudicial ta bon ekipa pa duna yudansanan real na víktima. Tristesa pa ta mira agresividat den bay per otro mucha pasobra den abuso seksual loke bo ta mira hopi biaha nan sinti nan sin poder, nan sinti nan impotente. Anto dor di bay ter, dor di bay ta agresivo bo ta sinti stuur, control, anto esey bo ta mira tin mucha ta. ta nan komentacion ta cambia bo ta mira depresion mucha nan ta bay corta nan mes dus e tin hopi consecuencia loke tambe bo ta mira cu bijvoorbeeld si e abuso tabata hopi tempo e mucha nan nan norma pasobra e abusador ta cambia e norma y balor dje mucha door di e abuso anto door di esey bo ta mira tambe E muchanan tin bia no, no sa mas kiko ta limite, anto kiko no. Dus nan normanan seksual ta wòrdu influenshá. Nan ta tambe tin problema ku e abuso por ripití atrobe pasobra nan ta bira deskonfiá, pero nan no sa mas, nan no por skat e sak ta di konfia òf e no ta di konfia. Dus nan abilidat pa distinguí kiko ta veilig òf no veilig tambe ta wòrdu. Am ta cha. Bo ta mira, um, bo, bo ta mira tambe, bijvoorbeeld, un a bisa mi van, ora e cos a pas'é, el a keda asina den shock cu kico ta pasando, e cos a sigui pasa. Anto, e cos apart ta loke tin bia bo ta mira, e mayor también a tin cambio, bijvoorbeeld, e mayor aki a mira un cambio van, m'a mira un cos ta pasa mi yu, mi ta bo punta mi yu, pero mi yu ta bisa, no, nada mama, nada mama. Te despues e mucha a a kondekos, pero e kos a a pasa un basta par di tempu kaba. Dus, anto esei te kos hopi ferfelu p'e muchanan aki, pasobra nan ta nan ta wòrdu humiliá, anto nan no por papia over di dje. Ma tres un ratu pasá e pida di dòkter, pero tambe e manera ku tin momentu un menor di edat ta bin aden, No ta laga su mayor, su mama, esun cu mas e ta confia of e hende cu el a conta prome prome, sinta hunto cu ne. Cu tambe ta contra di ley. Ta cosnan cu un biaha mas nos mester por papia habri over di dje si nos ke cambio bin real. Exactamente. Sheila mi ta djis para keto na victimanan cu. Ta licht verstandelijk beperkt. Tin un aumento mundial den abusonan cu di muchanan, ya, laat me pone den, nos ta bisa nan ta achterlijk, nan no ta comprende cos y nan ta hopi mas vulnerabel. Paso ya, ken ta bai kere bo tog? Yes. Nan ta vunerabel. Nan ta e grupo cu ta vunerabel y mayoria bia nan ta bira victima di abuso sexual y nada no ta bin afo. Juist. Pasobra tin bia nan no por papia, tin bia nan no sa mes cu e cos cu ta pasa cu nan ta algo robes y tin momento cu e criaturanan aki ta sali na estado, E niño e no nos sa ta yu di ken. Ya ke men e serka nan e situashon ta bira mas kompliká ainda, mas komplèks. Ya anto muchu hòmber i muchu muhé tur dos den e dulgrup aki ta esun. ku ya di un manera of otro mi ta kere añasnan ta pasa, anto ni un hende no ta para ketu mes, ni un hende no ta puntra nan mes dikon e komportashon di e mucha aki a kambia, pasobra loke ku ta hopi duidelik. Ta ku komportashon di mucha ta kambia ora e ta pasa den abuso seksual. Komportashon ku bo por mira ta ku, pero semper si ta bon, mi ta bai menshonam un par di símtomanan aki bo por mira, pero tok ta semper ta bon pa wak kada kaso riba su mes, pasobra tin bia un mucha por pasa den tal kos pero e ta mustra tal komportashon. Loke bo por mira, por ehèmpel, ta ku. E mucha ta mucha chikitu, nan ta dal pega na saya di mama bek, nan ta kuminsá pishi den kama òf kuminsá pupu den nan kalson òf nan ta laga shushi atras den nan kalson. Nan ta kuminsá bira agresivo di ripiente òf nan ta hopi yoron. Tin mucha chikitu si ta bisa kiko a pasa, anto nan ta keda ripití loke a pasa. Bo por mir'é den nan pintamentu, den nan kon nan ta hunga. Of bijvoorbeeld na school juffrouw ta bel bisa cu e mucha bay con otro mucha den baño, na manera nan ta besi loke a pasa nan, nan ta besi cu otro mucha, dus na e cosnan bo por bisa van algo ta pasando, dus algo no ta ok. Un rato pasay Sheila ta bisa mi, a dura nuebe luna e proceso, pa yega na finalmente detené un akusado. E momento ei ainda e no ta kulpabel, e ta wòrdu akusá di tal delito. Nuebe luna ta un trayekto normal p'e kasunan akinan. Of e ta demasiado largo. I mean I'm just asking, mi ta pasobra mi no por imagina mi cu ta ta nuebe luna of ta asina pisa e cos ta. Bon, lastimamente mi ke bisa Ruvet cu tin caso di cinco aña pasa cu te awe nada no a pasa. Wow. Ke men. Ora nos tende nuebe luna anto algu a pasa, nos mester ta hopi kontentu. Ora bo sera un hende pasobra el a kometé un kastigu, e parti di inmoralidat, bo no dun'é niun yudansa, ora e sali, el a sali pió ku el a drenta. Tin chèns, tin hopi chèns ku e ta hasi meskos. E echo ku nos no ta registrá ta bisa algu di e sistema. Ke men. E Paydo Watch, ku un tempu e politikonan tabata papia over di dje, ku direpente nos no ta tende nada mas. Nada mas. Ya. Mi ta yega na dje. Sí. E parti di Paydo Watch bo ta mira ku ta hopi importante pasobra registrashon ta keda importante. Paso e hende ku hasi un mucha daño, e maña ta keda den dje ku. Ya, ta pedo, pedoseksualidat, bo no ta bai kambi'el e. Bo pais mester tin un maneho over di pedo i pedoseksual. Ministerio Públiko ta un organisashon manera mas splika ku ta traha spesífikamente a base di lei. Esaki ta nifiká ku si Parlamento pasa un lei kaminda mester tin un Pedo Watch, Ministerio Públiko ta hasi esaki posibel. Pero miéntras esaki no bin posibel no ta na Ministerio Públiko pa tuma e desishon, cu ta bay bin un pay de watch si of no, pasobra nos tin cu traha a base di ley y tambe tin e parti cu nos tin cu tene nos mes na e privacywet, e privacidad, di cada persona. Hopi bia ora un caso, laga nos bisa, di abuso sexual tuma lugar, por ta den medianan social, por threat, nombernan ta bin dilanti, pues den comunidad ya caba tin un idea ken e persona por ta. Pero una vez mas no ta na Ministerio Publico pa bin cu un sistema di registracion, Caminda nomber of detayesnan di e personanan aki lo keda publica. Nan ta bisa, Sheila, preveni ta mihó ku lamentá. Preveni ta hopi, hopi, hopi mas mihó ku kura, manera nan ta bisa. Anto, si bo no hinka sèn den previshon, bo ta hink'e na SVB. Bo ta hinkele den hustisia pasobra pa un kaso bai dilanti ta tantu sèn, abogado, hues, hinter e kadena hudisial, e polisnan ku mester traha dia aden anto sin resultado tin momentu ku men gewoon e kos no ta den balansa. Anto mi ta spera ègt di kurason ku aña un dia lo bin balansa i lo tene kuenta tur e trabounan ku Fundashon Bos Hubentut ta hasi i a hasi den pasado i lo sigui hasi. Sheila, prome ku bo bai nos a tende di señora Thoms Jansen, tambe di Ministerio Públiko, pero tòg mi kier pa bo alertá mayornan. Kon nos por ripará, identifiká ta e palabra, e aktitut, E maña di un pedoseksual. Ku kiko abo mama? Tatanan tambe mester wak. Bon, laga mi bisa asina aki, un pedoseksual bo no ta mira e skibi riba niue na su frente. Juist. Ya? E por tin. E por ta un hende ku ta kana kantikaya, e por ta un tio den kura, e por ta un opa ku bo ta hiba yu serka dje, e por ta padrastro, e por ta tata, e por ta tanta, e por ta tur kaminda. Esei ta nifiká ku bo mester ta alertá bo yu. Ora bo yu bin bisa bo. Un hende a mishi kuné bo mester keré semper. Laga investigashon mustra ku no ta bèrdat, pero abo su responsabilidat komo mayor ta kere bo yu. Anto hopi bia esei no ta tuma luga. E di dos kos. E echo di bisa yu, No, bai brasa tio, bai kuminda tio, òf bai sinta riba pia di tio. Òf un mucha no ke bai pero abo ta push'é pa bai serka dje, esei ta nifiká ku tin un motibu, tin algu, un intuishon den e mucha di kon e mucha no ke bai. Ya? Anto nos ta hasi esaki masha tantu komo mayor. No, bai kumindá, bai kumind'é, em, e, no, di komo ta hasi laf asina? Bo ta pusha e mucha pa hasi algu ku e no ke hasi. Fout. Algu otro ku nos mester tene kuenta kuné. Awendia ta masha normal ku ta sunchi mucha den boka. Mucha chikitu, mayor, tata, mama ta sunchi e mucha den boka. E mucha ei no sa e diferensha. Mañan ku Dios ke, ora e mucha ta wòrdu di sunchi òf ta hinka algu den su boka ku no ta korekto, e no sa. E no sa. Pasobra bo a kustumbrá e mucha Ku sunchi ta normal. Ta mescos si bo custumbra e mucha cu mishi na su partinan intimo. Pasobra, sorry, nos a tin caso di mucha for di tres aña cu nos a entrevista, ki me ora nos a entrevista e ta tin diesshete aña, pero for di tres aña fue dia bo corda su tata a abusa di dje te dia e ta tin diesun aña of ta diesdos aña. E mucha aki ta bisa bo tende e hecho cu E cosa ei tabata pasa tur dia, tur ora, pa mi el a bira gewoon. El a bira normal. Esei ta mescó cu sunchimento. Esei ta mescó cu e manera cu bo ta trata bo yu. Si bo nos ke evitá abuso sexual di mucha, ban educá e mucha riba yama tur cos na su nomber. Peno yama peno. Vagina yama vagina. E no yama flor. E yama pimpilinchi, e yama dolinchi, e yama peno. Anto nos den skol ta eduká e mucha tur kos na su nòmber. E kosnan aki ta dimi nan ta. Niun hende no tin mag di mishi na nan si ami no a duna bo pèrmit. Anto e ta konta pa mama, asta ora bo ta bai pasobra ya komo mama òf tata tin momentu algu ta pasa yu su kurpa bo mester bai wak e. Bisele ta mama so ta bai mishi, mama so ta wak ta kiko a pasa. Niun otro hende no tin mag di mishi ku bo i nan ta nos mester eduká nos yunan. I legamelijk, físikamente, kiko ta e señalnan ku nos por wak? Bon, Paso si. tin biaha e yu no por papia. E yu tin tres aña, por ehempel. El a keda cu su babysitter. Si. Su babysitter a haci algo. E yu no sa con pa expresa fisicamente kico ta e cos cu nos ta bisa, ey, ward un rato, mi tin cu bay doctor cu yu kilagu'e sa mi n'e wak si algo. Of e ta dificil pa. identifica algo fisicamente. Si mi conta un rato di experiencia di casonan cu tabata tin anto con e mayor a haña sa, ta un mayor por ehempel sek un mucha homber, n'e momento cu e mucha a yega cas e tabata tin dolo, el a bini for di un crash, e tabata tin dolo na su anus, anto ora e mama a bay wak e buraco tabata hopi hanchu. Ok, ora e mama pensa mesora, hey, aki nan tin algu ku no ta klòp. El bai dòkter mesora. Dòkter na su turno a bise'e, sí, bo yu a wòrdu seksualmente abusá. E mucha no por papia, esei ta nifiká ku e proseso ta bai bira hopi mas difísil. Serka mucha muhé A yega di pasa caminda e e clitoris y inter e parti pafo di e mucha muhe ta hopi veila, ya e ta hopi corra. Mayornan ta mira cu tin algo nan cu no ta ok, of a mira calzon djabou a mira un tiki sanger den dje, of a mira calzon djabou e tin un tiki shushi den dje. Ya, ta tur kosnan, ta kosnan ku si bo ta haña ku algu straño ta na bo yu, no duda, bai dòkter. Ya, òf si bo tin un tiki miedu, bai seka organisashonnan serio, pasobra mi ke bisa ku tin organisashonnan na Kòrsou ku no ta serio pero ku ta usa doló di hende pa nan a saka probecho finansiero for di dje. Ya ke men mi ke bisa tur mayornan, si realmente bosan ke bai seka organisashonnan serio, yama skucha mi, yama Kinderbescherming ku tin telefon pa mucha tambe, ya, ku ta nuebe diesocho, puntra nan Prome seca cua instancia ta ok pa bo bay? Sheila, Na ingles nan ta bisa My time's up. Mi ta gradici bo inmensamente. Sumamente importante e podcast aki ta. Mi ta gradici bo inmensamente pa e rato akinan. Mi ta desea bo snan hopi forsa cu e trabounan kibrando gritonan silencioso. Definitivamente e tin derecho di existencia. Mi ke ta mi deseo pa bo snan ricibi e subsidio. pa sigui konsientisá, pa drenta e skolnan i si e grandinan no ke skucha, en todo kaso eduká e muchanan kiko por i kiko no por i kiko apsolutamente nan no por aseptá biniendo for di un adulto. Mi ta gradisí bo, Sheila. Sí, danki, danki Ruvet, danki pa ivitá nos, danki pa. Pone atencion riba e topico aki. E ta un topico manera tur hende sa hopi delicado. Mi ta sigur cu awor aki na cas tin hende cu a scucha y a sinti dolornan. Nan por tuma contacto cu nos si nos ta por ta di yudansa cerca nos. Bo no mester paga niun cen. Bo ta bini anto bo ta haña yudansa i nos por guia bo den e proseso i mustra bo na unda bo mester kana. Ke men bo mes bo por bin libramente, bo por yama tambe. Nos numero di telefon ta kuater seis uno ocho un sero tres òf kuater seis dos binti kuater kuarenta i dos. Ta nos liñanan di telefon kaminda bo por tuma kontakto ku nos. Pa asina ya por ta awe ora bo tende cos aki. Ya un situacion, un doló, un angustia of bo ta preocupa cu algo a pasa bo yu y bo no ta sigur di esey, bo por tuma contacto cu nos. Fantastico. Masha masha danki Sheila. Masha danki di berdad. Shana mi ta gradici bo pa un otro un sesion. Masha masha danki pa bo atencion. Mi ta invita bo cordial pa bo keda cu nos riba mi canal di YouTube. Tin masha masha cos great mes pa bo scucha, pa bo analisa, pa bo comparti huntu cu nos programanan masha masha interesante. Masha masha danki, laga nos bisa te un otro un podcast aki nan mes riba mi canal di YouTube.